Mäerzeg ass eng jonk an dynamesch Gemeng, déi politesch wéi administrativ, personaltechnesch komplett nei opgestallt ass. Eist Duerf huet an de leschte Joerzéngten eng impressionant demografesch Entwécklung duerchgemaach. Dës setzt eis viru grouss Erausfuerderungen. Mir renovéieren a plangen. Gemengeninfrastrukturen, generatiounsiwwergräifend, konsequent, inklusiv, ganz am Sënn vun enger Gemeng fir jiddereen. Mir bréngen d'Gemeng Mäerzeg energietechnesch op de leschte Stand vun der Entwécklung.
Mir moderniséieren déi informatesch a kommunikatiounstechnesch Struktur vun der Gemeng, fir reegelméisseg, ausféierlech an objektiv iwwer d'Aktivitéiten a Projeten ze informéieren. Mir setzen alles drun, fir d'ëffentlech Gelder besser ze notzen, fir mat manner méi ze maachen, ganz am Sënn vun enger nohalteger Entwécklung, fir d'Gemeng fit ze maache fir d'Zukunft a fir de kommende Generatiounen Perspektiven ze schafen. Alles dat geschitt no engem roude Fuedem. Bei allem, wat mir maachen, sti Wäerter am Mëttelpunkt, wéi Mënschewiert, Gläichbehandlung, Solidaritéit, Sozial Gerechtegkeet a Kohäsioun, ökologesch Nohaltegkeet, demokratesch Matbestëmmung. De Wirtschaftsmodell vun der Gemeinwohlökonomie hëlleft eis d'Aarbechten an d'Efforter ze analyséieren, ze hannerfroen an ze kanaliséieren iwwert d'Instrument vun der Wäertematrix. Wann d'Gemengen per Definitioun dem Gemeinwohl verflicht sinn, ass a bleift dës awer keng Selbstverständlechkeet. Et geet eis drëm, all politesche Schratt ënnert d'Lupp ze huelen no dësem Wäertemodell. Mam Pro a Kontra, fir dann zum beschtméigleche Resultat oder Kompromëss ze kommen zum Wuel vun der Allgemengheet. Kuerzfristeg, virun allem awer och mëttel a laangfristeg, am Sënn vun der nohalteger Entwécklung vun eiser Gemeng, eisem Land, Europa an doriwwer eraus. Alles dat maache mir net alleng. D'Gemeng Mäerzeg ass vernetzt an der Regioun, sicht Kooperatiounen, bündelt Kräften a schaaft esou Synergien. Ee wichtege Partner ass d'Leader-Regioun Atert Wark, wou Mäerz sech nieft den 10 Gemenge vum Syndikat Réidener Kanton déi eeleft Membergemeng ass. Mertzig for All ass ee Leader-Projet. No bal zwee Joer Prozess si mir elo déi éischt offiziell Gemeinwohlökonomie-Gemeng zu Lëtzebuerg. Als Leader-Projet kritt eist Schaffen an dëse Wirtschaftsmodell esou direkt méi Visibilitéit an der Regioun. Bei der Gemengwuelökonomie ass et wéi bei villen anere Prozesser, de Wee ass d'Zil, well Grondrechter wéi Basisdemokratie a Solidaritéit kënnen nëmmen duerch ugewandten Training zu enger méi mënschlecher Gesellschaft féieren. Duerfir kann een der Gemeng Mäerzeg nëmme felicitéiere fir dës Virreiderroll, déi si net nëmme fir Lëtzebuerg, mee och fir d'Wuel fir d'Bierger vun der Gemeng anhëlt. Wéi bei LEADER ass de Prozess vun ënnen eng ganz wichteg Roll heibäi. Duerch d'Efforten an de leschte Joren am Beräich vum Klimaschutz an der Energieversuergung hu mir rezent den europäeschen Gold-Klimapakt Audit gepackt. Die Vorschläge der Grünen Kommission werden konsequent umgesetzt. Zu wichtigen Projekten holt die Gemeinde aktiv die Meinung der Kommission ein und berücksichtigt diese bei der Planung und Umsetzung der Projekte. De Programm Nachhaltigkeit macht Schule ass e wichtegt Element am aktive Klimaschutz. Säit 5 Joer féiere mir déi Sensibiliséierungscampagne an de Lëtzebuerger Grondschoulen mat vill Erfolleg duerch. Och zu Mäerzeg ware mir scho puer Mol an der Schoul. Mat zirka 1.000 Kanner landeswäit pro Joer huet dës Campagne e groussen Impakt op d'Gesellschaft, well d'Kanner sinn déi beschten Ambassadeuren a Multiplicateuren, si sinn déi Erwuessen, vu muer. Doriwwer eraus ass d'Gemeng Mäerzeg dem Réseau vun de Klimabündnis Gemenge bäigedrueden. Mir si Member bei der Ëmweltberodung Lëtzebuerg, sensibiliséieren als Anti-Gaspi-Gemeng géingt onnéideg Liewensmëttelverschwendung. Iwwer de Programm Natur genéissen vum Naturschutzsyndikat Sicona iesse mir am Schoulrestaurant regional, bio a fair. D'interkommunal Syndikater Sicona, Sidec, Siden, dea, A si gi hëllefen der Gemeng d'Naturschutzprojeten ëmzesetzen, eng nohalteg Offall an Ofwaassergestioun ze garantéieren, eng héichwäerteg Waasserqualitéit an e performante Réseau unzebidden, wéi och op héich qualifizéierten informateschen Know-how ze zielen an engem digital vernetzten Ëmfeld. Als offiziell Fairtrade-Gemeng engagéiert sech Mäerzeg fir ee fairen Handel mat de Produzenten an Afrika, Asien a Latäinamerika. Hues du dech well gefrot, wisou d'Schéier zwëschent Aarm an Räich ëmmer méi grouss gëtt? Wisou d'Leit op anere Plazen ausgebeut ginn, fir dass mir d'Produkter bëlleg kënnen akafen? Wisou sou vill Leit ënner Stress a Konkurrenzdrock leiden an de Burnout ëmmer méi zu engem heefege Phänomen gëtt? Muss et ëmmer méi sinn? D'politesch Debatt ronderëm de PIB du bien-être weist och, datt d'Allgemengwuel vun enger Gesellschaft net eleng am materielle Räichtum läit. Déi sozial an nohalteg Krittäre gi meeschtens vernoléissegt. Dofir setze mir eis an, datt dëst Moossinstrument sech weiderentwéckelt, mam Zil, datt et konkret ëmgesat gëtt. Fir konkurrenzfäeg ze bleiwen, heescht et am aktuelle Wirtschaftssystem, bëlleg ze produzéieren. An där heiter Logik ass et fir Betriber vu Virdeel, sozial an nohalteg Krittäre sou wäit rofzedrécken, datt hir Produiten oder hir Servicer am bëllegste sinn. Betriber, déi esou handelen, dominéieren, well bëlleg verkeeft sech jo besser. Eis Ëmwelt gëtt ëmmer méi stäerk belaascht. Dëst gefäert eis Gesondheet an eis Zukunft. Ëmmer méi Mënsche leiden ënner Isolatioun a Stress. Dëst kann allerdéngs dank der Gemeinwohlökonomie verännert ginn. Ethesch ze handelen soll sech lounen, Récksiichtslosegkeet soll benodeelegt ginn. Betriber, déi zum Wuel vun eiser Gesellschaft bäidroen, solle belount ginn an als erfollegräich gëllen. An doduerch, dass ëmmer méi privat an ëffentlech Acteuren sech op Basis vun der Gemeinwohlökonomie zertifizéiere loossen, schafe mir konkret Aussiichten fir déi Betriber, déi sozial an nohalteg Krittären héich halen. Gemeinwohl ass also dat, wat alle Mënschen zegutt kënnt. Dëst ass eis Chance fir eng méi gerecht Welt. Youth and Work bitt Jugendlechen a jonken Erwuessenen een individuelle Coaching an eng Berodung op der Sich no enger Ausbildung an Aarbechtsplaz. Youth and Work ass e staarke Partner vun der Gemeng an huet de Workshops wäertvollen Inputs ginn. Mir vu Youth at Work ënnerstëtzen d'Iddi vun enger Gemeinwohlökonomie, wëll si staark Impulser fir eng gemeinsam, demokratesch an transparent Wirtschaft liwwert. An dobäi kann d'Gemeng sech laangfristeg ëmmer weider a besser entwéckelen. An de Mënsch mat sengen Noutwendegkeete steet och hei am Mëttelpunkt. D'Gemeng Mäerzeg organiséiert reegelméisseg ee Repair Café. Beim Repair-Café treffen sech éierenamtlech Reparateure mat Leit aus der Gemeng, déi eppes ze flécken hunn, kleng elektresch Apparater, Kleeder, kleng Miwwelen. Bei enger gudder Taass Kaffi entstinn nei sozial Kontakter a Frëndschaften. Dobäi ginn net nëmme Sue gespuert, mee och Ressourcen, wat ganz am Sënn vun der Kreeslafwirtschaft ass. D'Gemeng Mäerzeg ass houfreg op seng Bicher an Givebox. D'Gemeinwohlökonomie huet zwee Pilieren, ee sozialen an een nohaltegen. D'Bicher a Givebox si konkret Beispiller vu Gemeinwohlprojeten. Hei kann een all Objet oder Buch deposéieren, deen een net méi brauch an nach an engem gudden Zoustand ass. Domat verlängert een d'Liewensdauer vun deenen Objeten, andeems ee gläichzäiteg deene Leit hëlleft, déi keng sou breet Schëlleren hunn. Ech si 6 Joer schonn an der Gemeinwohlseconomie Groupe Lëtzebuerg aktiv, schaffen och an deem éischte Betrib zu Lëtzebuerg, dee sech zertifizéiere gelooss huet a war natierlech extrem erfreet, wéi d'Gemeng Mäerzeg gesot huet, si géif och dee Schratt elo goen, fir sech als Gemeng zertifizéieren ze loossen. Ech fannen et gutt, dass och Gemengen op de Wee ginn, fir mir eng.